איך דערמאן דיך נאכאמאל אז אפשען טרעידינג אינוואלווד ריסק, און רוב מענטשן פארלירן געלט ווען זיי טרעידן אפשענס אן דעם וואס זיי ווייסן וואס זיי טוען. זאלסט קיינמאל נישט טרעידן קיין אפשענס, זאלסט נישט טאטשן קיין אפשענס פאר דו ווייסט טויזנט פראצענט וואס דו טוסט, זאלסט פארשטיין ווי אזוי ס'ארבעט, און נאר אזוי זאלסטו עס טאטשן. אויב דו האסט עני שאלות און דו ווילסט עפעס זאל קלארער ווערן, פליז לאז עס איבער אין די קאמענט סעקשאן אונטן, און לאמיר אריינגיין אין די סוגיא פון וועגן. קודם וואס איז וועגע? וועגע איז א מעזשערמענט, אקעי? ס'איז בעסיקלי א מעסטער וואס ס'מעזשערט וויאזוי א אפשען פרייז וועט זיך טשעינדזשן לויט די אימפלייד וואלעטיליטי, למשל, אימפלייד וואלעטיליטי מיינט וואס איז די אוטלוק, וויאזוי קוקט די מארקעט אז די סטאק גייט זיך טשעינדזשן, און אויב מען האלט אז ס'גייט זיך טשעינדזשן מער, דאס מיינט אימפלייד וואלעטיליטי גייט ארויף, דאס מיינט אז מען עקספעקט אז די שאקלינג פון די סטאק זאל זיין מער, יעדע פוינט יעדע פערסענט פון עמפלייס וואלעטיליטי מאכט אז אפשענס זאלן זיין מער אדער ווייניגער ווערד, ווייל טראכט אריין, אין די אפשענס מארקעט איז דאך א דעריוועטיוו, ס'איז א זאך וואס ס'האט צו טון מיט די פרייז פון די סטאק, סאו אויב איז דא מער מענטשן וואס טראכטן אז ס'גייט זיין שאקלדיג אויף ארויף אדער אויף אראפ די סטאק, ממילא קומט אויס אז מען עקספעקט גרעסערע מאווס אויף די סטאק, ממילא עקספעקט מען אז מער מענטשן זאלן קומען צו די אפשענס מארקעט כדי צו קויפן, צו געמבלען אדער צו ספעקולעטן אדער זיך צו פראטעקטן זייערע פאזישענס, ממילא ווערט סופליי און דימענד געטשעינדזשט, ממילא מיט יעדע פערסענט וואס די עקספעקטעישן פון די מארקעט גייט ארויף, און כ'על עס ווייזן באלד אין א משל, מיט דעם גייט ווערן עפעקטעד די אפשענס פרייז לויט די וועגעל, ס'אפלייט סיי פאר קאלס און סיי פאר פוט. די גרעסטע וועגע איז געווענליך ביי עדד מאני אפשענס ווען ס'האט די מערסטע צייט צו עקספיירעישן. סאו וויאזוי ארבעט דאס? און באלד וועל איך ווייזן אויף א אפשען טשעין, אבער בעסיקלי ס'ארבעט אזוי, אויב איי ווי גייט ארויף, גייען אפשענס פרייז ארויף, אפילו אויב די סטאק מופט נישט, די סטאק קען זיין די זעלבע פרייז וואס ס'איז געווען פארדעם, די פעקט אז איי ווי איז ארויפגעגאנגען, דאס קען מאכן אז די אפשענס פרייז זאל אויך ארויפגיין. אויב איי ווי, אימפלייד וואלעטיליטי, דראפט צו ווערט קלענער, פאלן געווענליך אפשענס פרייזן אפילו אויב דו ביסט אין די ריכטיגע דירעקשאן, האסט געקויפט א אפשען און פלוצלינג זעסטו דו גייסט אין א גוטע דירעקשאן באט דו פארלירסט וועליו אין די אפשען, איז דא א שטארקע מעגליכקייט ווייל די איי ווי האט געדראפט. און לאמיך עס ווייזן אויף א אפשען טשעין. דו זעסט דא א אפשען טשעין, דאס איז פון SPY, SPY איז די ETF,

אקעי, יעצט געב א קוק דא, דעיע סיקס פארטי סיקס סטרייק פרייז האט א וועגא פון סעווען פוינט טו פייוו עיט, דאס מיינט אז טאמער איי ווי גייט ארויפגיין מיט איין פראצענט גייט דעיע אפשן פרייז ארויפגיין מיט סעווענטי טו דאלערס, ווייל סעווענטי טו סענטס פאר יעדע סטאק טיימס א הונדערט איז עס סעווענטי טו דאלערס, אויב איי ווי גייט אראפגיין מיט איין פראצענט גייט די סטאק די אפשען פרייז אראפגיין מיט סעווענטי טו דאלער, דאס איז די קאל סייט, אקעי? קוקסט אויף די פוט סייט קענסטו זען די זעלבע זאך, סעווענטי טו דאלער וועגע איז אויב ס'גייט ארויף עט עס ווערן ווערט מער מיט סעווענטי טו דאלער, אויב די איי ווי גייט אראפגיין עט עס ווערן ווערט ווייניגער מיט סעווענטי טו דאלער. יעצט געב א קוק דא אויף די אפשען טשעין קענסטו דא זעהן פֿופֿצן פוינט נײַן טרי, די איי ווי פון די אפשענס איז בערך זעכצן פערצענט, דאס מיינט אז טאמער גייט דאס ארויפגיין פון זעכצן פערצענט ביז זיבעצן פערצענט גייט געשען די וואס אונז האבן יעצט געשמועסט אז ס'גייט ארויפגיין אדער אראפגיין די אפשען פרייז מיט איין דאלער, מיט סעווענטי טו דאללערס פאר איין פערצענט איי ווי וואס ס'גייט ארויפגיין אדער אראפגיין. יעצט לאמיר רעדן פון עטליכע ריעל ווארלד עקזעמפלס, זאכן וואס איז מציאות, וואס איז געשען טאקע סאך מאל, און איך האב עס שוין אויך עטליכע מאל געהאט ווען איך האב נאכנישט געוואוסט וויאזוי אפשענס ארבעט און איך האב סתם געפאטשקעט אין די מארקעט, איך האב נישט געוואוסט וואס איך טו אפילו, איך האב געקויפט א אפשען אמאל אויף עמעזאן פאר עירנינגס און איך האב מיך דערזען אז איך בין געווען גערעכט, איך האב געקויפט א קאל אפשען ווייל איך האב געהאלטן אז עמעזאן גייט ארויפגיין, עמעזאן איז טאקע ארויפגעגאנגען אבער איך האב פארלוירן געלט. פארוואס האב איך פארלוירן געלט? ווייל איי ווי איז געווען זייער הויעך פאר עמעזאן האט ריפארט ערנינגס ווייל מענטשן האבן געטראכט, אינוועסטערס האבן געטראכט אז ס'גייט קומען שטארקע וואלעטיליטי ממילא איז עס געווען זייער הויעך, שפעטער ווען זיי האבן ריפארטעד ערנינגס איז די איי ווי אוועקגעגאנגען ווייל ס'איז שוין נאך די איווענט און ס'האט געדראפט די איי ווי, אפילו איך בין געווען גערעכט מיט די דיירעקשאן האב איך נאך אלץ פארלוירן געלט וועגן די איי ווי האט געדראפט. סאו אסאך מאל די קויפסט א קאר פאר עירנינגס, די סטאק בלייבט די זעלבע אדער ס'גייט אפילו אביסל ארויף, אבער די אפשען פארלירט געלט און די ווייסט נישט פארוואס, איז געווענליך די סיבה ווייל די איי ווי האט געדראפט, דאס ווערט אנגערופן וואלעטיליטי קראש, די וואלעטיליטי האט געקראשט, די אזוי ווי נעם א גרויסע באלון און טריי צו פיקטשערן אז גענומען א נידל, אריין געפושט א נידל אין די באלון און די גאנצע לופט איז ארויס געגאנגען, ס'איז שוין נישט דא די עקסייטמענט, שוין נישט דא די די קאנסערנס וואס מענטשן האבן געהאט ביז יעצט, ממילא קען זיין דו זאלסט פארלירן געלט אפילו דו ביסט גערעכט אויף די דירעקשאן. על פי רוב, אפשענס וואס האבן מער צייט ביז עקספיירעישאן גייט האבן גרעסערע איי ווי, גרעסערע וועגא, סאו מאכט עס סאך מער סענסעטיוו צו איי ווי. פשוט ווייל דו האסט מער צייט ס'זאל געשען, אויסער אויב דו ביסט ממש פאר א איווענט, למשל פאר עירנינגס, קען זיין אז די אייווי זאל זיין מער אויף די שארטער טערם אפשענס. ווער בענעפיט אויב אויב איז דא היי וועגע אפשען בייערס אויב גייט ארויף די אייווי בענעפיטן זיי, אפשען סעלערס אבער אויב ס'גייט ארויף די אייווי דעמאלטס פארלירן זיי געלט, אבער אויב זיי פארקויפן א אפשען מיט אסאך אייווי און ס'גייט ארויף, דעמאלטס איז פונקט פארקערט, פארדינט ער געלט, ווייל טראכט אריין, די אפשען בייער צאלט דאך געלט פאר דעם, אויב איי ווי גייט ארויף, ווערט די אפשען מער עקספענסיוו, קען ער עס פארקויפן פאר מער געלט, די אפשען סעלער אבער פארדינט געלט ווען ער פארקויפט א אפשען, סאו אויב איי ווי גייט ארויף, פארדינט ער געלט, ווייל יעצט אויב וויל ער עס צוריקקויפן דארף ער צאלן מער, מה שאין כן אויב ס'גייט אראפ, יעצט קען ער עס צוריקקויפן פאר ווייניגער געלט, ווייל ס'האט געקראשט די איי ווי, כ'האף אז דו האסט פארשטאנען. פון די לעסן וויאזוי וועגע ארבעט און וויאזוי וואלעטיליטי קען אפעקטן דיינע טרעידס, אסאך מאל אפילו ביסט אין א גוטע דירעקשאן קען זיין דו זאלסט פארלירן געלט נאר וועגן איי ווי. מאך זיכער אז דו לייקסט און דו סובסקרייבסט און דו קאמענטסט אויב דו האסט עני קוועשאנס איבער איי ווי, איבער וועגע, איבער עני אנדערע זאכן אין די אפשענס מארקעט, און מאך זיכער דו סובסקרייבסט דיך אדער דו גייסט זיך חיים עקסטין